Is-sawm l-istituzzjoni imbierka. Is-sawm huwa forma ta' qima u devozzjoni. Din il-forma ta' qima tinsab universalment fir-reliġjonijiet kbar kollha tad-dinja. Għalkemm hemm differenzi fil-mod kif is-sawm huwa pprattikat fir-reliġjonijiet differenti, iżda l-idea ċentrali tas-sawm hija preżenti kullimkien. Il-Koran Imqaddes jiddikjara, Intom li temmnu, is-sawm huwa obbligatorju għalikom bħalma kien għal dawk ta' qabilkom ħalli tkunu tistgħu issiru devoti. Kapitlu 2 vers 184 Dan il-vers juri biċ-ċar li s-sawm kien dejjem parti integrali mill-kmandamenti spiritwali, u l-bniedem ta' kull żmien kien mistenni li jsum sabiex isir persuna ġusta, twajba u divota. Sabiex il-bniedem jikber fil-karattru tiegħu u jsir persuna onorabbli. Meta wieħed jidħol fid-dettall isib li l-għan prinċipali ta' dan l-eżerċizzju spiritwali, bħall-forom oħra kollha ta' qima fl-Iżlam, huwa l-kisba tal-imħabba ta' Alla u sabiex intejbu l-ispiritwalità tagħna. Il-kelma Ramadan imbagħad fl-Għarbi tfisser żewġ sħaniet, jew żewġ imħabbiet, jiġifieri l-imħabba ta' Alla u l-imħabba tal-umanità. Matul ix-xahar ta' Ramadan il-bniedem jikber f'dawn iż-żewġ imħabbiet. Meta jagħmel sagrifiċċji fiżiċi u jagħmel meditazzjoni spiritwali huwa jifhem iktar xi jfisser li tkun fl-imħabba ma' Alla u mal-proxxmu. Il-Musulmani fid-dinja kollha huma ordnati li jsumu għal xahar sħiħ kull sena. Ix-xahar tas-sawm, li huwa x-xahar lunari, jiġi ħadax il-jum aktar kmieni kull sena. B'hekk, idur matul is-sena u fi kull parti tad-dinja jolqot l-istaġuni kollha wieħed wara l-ieħor. Fil-Iżlam, is-sawm huwa obbligatorju għal kull adult, bi ċerti eċċezzjonijiet, persuna marida, xi ħadd li qed jivvjaġġa, mara tqila jew li qed tredda, persuna anzjana, xi ħadd li jsib l-esperjenza tas-sawm iebsa ħafna minħabba l-età jew xi diffikultà oħra, dawn kollha huma eżentati. Meta l-marda hija temporanja, il-bniedem għandu jsum dawk il-ġranet tas-sawm li tilef wara r-Ramadan. Imma jekk il-mard huwa permanenti, bħal fil-każ ta' xjuħija jew xi marda kronika, l-eżenzjoni ssir assoluta. Is-sawm jinvolvi t-tiċħid mill-ikel u x-xorb mis-subh bejn wieħed u ieħor siegħa u nofs qabel tlugħ ix-xemx sa nżul ix-xemx. Is-sawm huwa eżerċizzju spiritwali. Is-sawm jgħallem id-dixxiplina u jistimula t-talb, il-karità, it-twettiq ta' għemejjel oħra tajba, u l-astensjoni mill-ħażen. Huwa jinkoraġġixxi wkoll l-iżvilupp tal-grazzja, tas-sabar, tal-qlubija, tal-umiltà, tas-sempliċità u tas-sagrifiċċju. Għan ta' sawm tul ir-Ramadan huwa biex ifakkarna fis-sofferenzi ta' nies li m'għandhomx riżorsi biżżejjed, Meta wieħed ma jiekolx u ma jixrobx għal ġurnata sħiħa u jibda jirrealizza xi jfisser il-ġuħ u l-għatx u minn xiex jgħaddu l-foqra. Matul dawn il-ġranet tal-pandemija, is-sawm jagħmel ħafna sens għalina. Il-messaġġ tas-sawm huwa dak li nieħdu ħsieb xulxin. Ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn, inkunu ta' spalla effettiva lil xulxin, inxerrdu kelma ta' kuraġġ, nuru s-solidarjetà ma' xulxin, nimmotivaw lil dawk li jħossuhom imfarrka, imweġġgħin, iżolati u dgħajfa. Ir-Ramadan jgħallimna li nagħtu l-ikel lil min għandu il-ġuħ, l-ilma lil min għandu l-għatx, libsa lil dawk li m'għandhomx, nixtru mediċini lill-morda u nibqgħu fil-kuntatt ma' xulxin, anzi ma' kulħadd kemm nistgħu. Fuq kollox, is-sawm jgħallimna l-importanza tat-talb. Għalhekk huwa opportunità mill-isbaħ li nqumu quddiem Alla u nitolbu lil dawk kollha li li bi xi mod ġew affettati minn din il-pandemija u sabiex din il-pandemija tintemm mlajr. Barra minn hekk, ir-Ramażan jgħallimna wkoll dwar l-importanza tal-ikel u l-ilma. Skont xi studji, Terz ta' l-ikel kollu għal użu tal-bniedem jinħela. Allura, il-messaġġ ta' Ramadan huwa dak li nibżgħu għall-ikel u għall-ilma u ma naħluhomx. Is-sawm mhuwiex biss l-astenzjoni mill-ikel u x-xorb iżda huwa xi ħaġa ħafna ikbar minn dan. Waqt is-sawm, wieħed irid jinkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu u joqgħod lura milli jirrabja, jargumenta jew iġib ruħu bi xi mod irrazzjonali. Il-Ħadith Profeta Muħammad, is-salim għalih, qal, Dak li jasteni mill-ikel u x-xorb matul perjodu tas-sawm iżda ma jrażżanx lilu nnifsu milli ilissen gidba jew xi ħaġa ħażina, ikun qed jiċċaħad għal xejn.